Muteere akahuru kaawe k'eishonga. Naabashemererwa munonga na rukundo mpango. Mwebale munonga tuteerere Ruhanga omu ngaro owaaiha abantu ebisisani byaitu byona. Mwebale munonga.

mureke kutamura omuntu akiba yatandika mukamuyaho omurundi gumwe mbwenu naaza kugamba ebintu bibiri ninga bishatu ebindi naija kubyegambira ahabwokuba biriho oru yabikozire kutamuteire omu paramenti Niinyenda kubuhamiza nyabushozi needipendinga aha kuriisa n'okuhinga. Ekintu ky'okubanza, tukaza kumanya obwengye twashanga ensi egi eine enjwa. Enjwa tigyema emibazi, okiheza kugyema eizooba okaikwatwa, eizooba okaikwatwa, eizooba okaikwatwa, eizooba okaikwatwa. Ekirikumanyisa ngu omubazi gw'enjwa ogu twabaire nitwenda, Ruhanga ku amuteire omu Paramenti, baamutaho akakiiko k'okuteekateekyera bajeti, baamutaho akakiiko k'ebyokwerinda, Aine eiraka ry'okubanza niwe muntu w'okubanza omu paramenti omu ishaza ryona omuri baamemba ba paramenti magana ataano n'abandi. Ogwo ni Kajwengye. Baamuta aha kakiiko k'ebyokwerinda amahyo goona naaba ashutami nk'oku ashutami nigaimutsya emikono. Hati naamba aha kabiri omu kufa nawe. Obu mutaroora ogwo otakatungire namba y'okubanza, tumureke akamwombekyera orukanga akashakaare enju, nawe akiza kwija akataho akarangi kana nimbeshengyereza. Mugisha noda ku nomanya ngu omu harimu ejwa, turiyo nituza kwigura obutare, akagate nikaba agasanga nebaaga ahabwa omubazi murungi gw'ejwa hoona ekyo mukimuterera omu ngaro. Kikaba kirabaireho kya nshaija. Twaruga oku abantu banshaara basiima abantu nibasiima. Ekya kabiri. Bagyenzi baitu abahingi n'abariisa abarikwatana na National Park babaire nibakukwata abakuhaiha emirioni itaano bakutashanga bakusharira ameezi mukaaga nainga omwaka. Ku yaagiire omu Paramenti obwo ari aha manya ni Rooya omwine na Rooya omwine n'omugisha. Mwine Rooya mwine omuntu oshomire, mwine omuntu ogizire omugisha. Purezidenti akamwesitya akamanya ebyakuteekateekyera Nyabushozi. Yaashoma ebiragiro byabo. Amagingo aga ente niibaasa kuza omu paaka nk'enshobe etekomire, kwonka tibaakikwatanisiza omuntu bakakora haza omu kihome bakakusharira milioni ikumi bakakukoma ameezi mukaaga. Ekyo akakiihaho. Timukiteerera omu ngaro. Mukamureeba Kiruhura aine baamemba ba Paramenti makumi mukaaga na sipiika w'eishengyero yaabareeta naaza kuronda amashomero ga Kiruhura agu butashomesa saayansi n'okutamu amaani omu mutindo gw'obwegyese. ngu amashomero ga gavumenti garekye kukora kubi. Yaagira ngu omwana eishomero rya gavumenti oraakora atahikire yaakora yu, omushomesa ogwo ataahe baronde ondiijo. Obwo hoona mazima akajwenya etari nyabushozi? Nimwenda ngu hati taayayire omu maka gaitu waataayaya akagaitu naakijigija? Ekikuhereerekayo, yaakwata. Amashomero aga sayansi egi amashomero ikumi n'ataano kunkuba ntakwebwa oba nagagarura ahansi oba nagatunguura yagatamu ebitabo na computers na bagyenzi be koona kajwengye bantu tumwongyerayo term emwe.

Amakuru g'okukuuma eitaka Ijonka Ihaha Abahingi b'omwani ba Nyabushozi nabatwara Rwashameire ei Purezidenti Museveni ayombekire ekyoma ky'omwani eky'okubanza omu Uganda n'omu East Africa Twabashaba ebintu bishatu Nabashaba ngu batuheereze Bulking Centre Ahi baakurundaanira kandi bakagura omwani gwa nyabushozi gukagura esente z'ahaiguru. Baakiikirwe twashaba ngu batuheereze Mother Garden ahi baakubyara omwani omurungi bakaguma nibatwihiraho embibo nibagitugabira nari abarikwasa kugura nakyo baakiikirwe. Ekya kashatu eishomero nke ery'ekyo ry'omwani kwonka baatubuuza. Titurikwenda kugura eitaka, mwine kutuheereza eitaka kandi erihikire amaizi. Kandi ekyo bari nibenda hiika ikumi. Hiika ikumi Ntungamo tizakiriyo, hiika ikumi Bushenyi tizakiriyo. Ku zirikuba ziriyo niziba ziri eza Kyanshaija naaziguza omwino gw'enjura. So hati niinyenda kubagambira ngu Nyabushozi batuhaire ekyoma ky'omwani kandi nituza kukita bunonko ahabw'okuba Gavumenti ya ya local government niho eine hiika ikumi aha rubunonko nituza kutaho ekyoma ky'omwani. Abaana banyu nibaza kutungaho ah'okushomera, abahingi b'omwani nibaza kutunga ahi bakugwiha, abarikwenda kugugura nari gwarwara nari gwatungura, Nibabona ahi baakuguraguriza. Aha buseeri bw'enguuto bombekire nimureeba eishomero eri ryayombekirwe erya Institute ya Tekinologi. Hati aharikureebana naho hika amakumi mukaaga bataireho ekyoma ky'ebitookye. So mukyakire mukiteerere omu ngaro mukisiime bagambire amakubi gaakyo. Ekyoma ky'ebitookye kikakituura Bushenyi bayenda kukihangutsya. Baburiita Kabushenyi so hiika amakumi mukaaga omu ranch ya gavumenti nibaza hati abarikurabaho nimureeba ateereho n'ekyapa baza kutandika kwombeka omu kwa munaana omu weena ori omuhingi w'orutookye agyenda ahingye orutookye ahabw'okuba naaza kutungamu sente zirikumara baza kuguma nibagura ebitookye omu kiro tibarikugura kitookye kyona, nibagura ekitookye nibakipima oku kirikuremeera. Nibaza kuheereza abaana banyu emirimo, nibaza kuheereza abakazi emirimo, nibaza kuheereza abashaija emirimo, nibaza kuteereza akatare. So omuhingi, omuhingi wa Nyabushozi naaza kureeba ngu yaatungamu ekirikumugasira. Ago n'amakuru g'okukuuma eitaka. Naagamba ngu, Mbasiime ahabw'okukuuma eitaka ryanyu. Imwe nk'abariisa, emyaka yangye n'ayi mazire omu Paramenti ahatari kubaryarya, eiraka rya Nyabushozi rihuriirwe. Eiraka rya Nyabushozi rigambirwe aha Paramenti, Fulo ya Paramenti, ryahindura n'ebiteekateeko bya Gavumenti. Ahi ndigambira hati tihaakibaho karantiini erikwija kubaho ngu n'eyejwa ebiro n'ebiro. Amiina. Ahabw'enki? Ahabw'okubundi kyakituuzaho karantiini. aba gavumenti bakaba benda ngu bakaba batagura mubazi gurikumara so hagumire nihabaho crisis crisis bashabe sente ejura yabarga babahe sente babahe sente nababuza obu mutagura mubazi gurikumara mukagyema amatungo goona ejura ekarugaho kiba ki nokubura sente nari noku planinga haza president ya debate egyo yagireba gari izooba ryorwakana Nashaariza, natongana, obwo mbajwekyereiremu abantu bakatooka. Eizooba ry'orwokubanza twaza omu kabineeti purezidenti yababuuza, paramenti ka nebabuuza ngu, Ku okwoha kabura ki? Esente bazireeta. Omubazi gurikumara gwagurwa omu ihanga ryona kandi bagaruka bagira ngu babyeme amasyo gaanyu mutashashwire. Mbwenu hati omu bajeti egi ei tukozire hati nahi mbaire mbajwekyeremu, tuteiremu ezindi sente ez'omubazi gw'okugyema engoha. Kandi ekyo kyona ekyafaayo ahabw'okuba waaba otakigura bita, bita kemu, bita rekisi, ak'enyaanya, Manya ki? Boona ga Ruhanga iwe obu otakanyisa oba ota. Otakigura k'enyanya, ente ezitakihuma, zitakifa maiso. Kandi shi boona omuha amakuru g'eki oba eki emwe? Manya ente zaitu, amasyo ente zaitu eki zigurira ahansi. N'ahabw'okuba Uganda teguza nyama aheeru ya Uganda. Ahabw'enki shi eteguza etaguza nyama aheeru ya Uganda? Noogira ngu ab'aheeru tibarikugirya? Bba, nibagirya. Kwonka ente zaitu nituzigema emibazi kandi eguma omu rubu n'omu nyama. Suza zitakiine endwara y'erijwa, eky'okubanza. Zitakiine endwara y'enguha, ekya kabiri. Ente neeruga aha nibagitwara Buraaya, Buharabu na Bungyereza. Omuriisa, omuriisa naaba yaaba omugaiga. Omuriisa ku arikuba omugaiga, omu. Orikuriisa esente ze naaba omugaiga, orikuhinga naaba omugaiga, ow'eduuka naaba omugaiga, oine eishomero rya purayiveti naaba omugaiga, orikuvuga bodaboda nawe naaba omugaiga ahabw'okuba boona baataasya. Egyo niyo ntaasya ya Nyabushozi okweyekwitse. Ekyo nikyo ndikurwanira. Egyo niyo naama yangye nungi entunguuka ya Nyabushozi ei ndikubashaba ngu munyetegyereze emyaka ena ei mbamariire omu Paramenti. Eijwa erigireho ntungwire omutindo gw'eby'obwegyese omuri Nyabushozi. Abaana baitu tibakishomera aheeru ya Nyabushozi. Eishomero n'obu ryakuba erya sekendure nyakashashara, hati riine abaana omu First Grade ekyaba kitakabaho. Nibahika ebya sayansi, mbareeteire ebyoreko by'ebya sayansi na tekinologye. Abaana ba Nyabushozi hati nibahakana n'aba Budo n'ahandi. Esente zaitu niziruga omu nshaho ya buryo za omu ya buhoro. Emyaka ena ei mazire omu paramenti, mpagiire purezidenti Yoweri Kaguta Museveni, timuteerize entsibo, nkiikire obukiiko bwe, obumwe nimbuceyaringa, yareeta ebiragiro bye tinabihakanisa, tinamuryarya, mumpereze akaruuru ngu mbizemu mbajwekyere, hanga bampere omugisha. Habwa Ruhanga n'eihanga ryangye. Hon Kajwengye Twinomugisha Wilson, Member of Parliament, Nyabushozi County.